Non pozzu suffucari bedda gnura stu disideriu ca sta misu a gnuni, ma vambunu li vini di calura pi divartati l'atri ca mi duni. Nun hai chiù vesti pi ti cummigghiari di st'occhi ca ti spogghiunu bramusi e ci vulissi giaciri e agghiunnari ntra di to carni frischi e rugugghiusi. Aspettu sulamenti na to signa. Si è veru ca tu squagghi ancu ppi mia, svampamu tutta sta catasteligna, lassannu sulu cinniri e pavia. Ma stu pinseri forsi troppu arditu a strani fantasii sbalanca i porti e mentri vasi abbrazzi lu maritu cca testa vai pinsannu cosi storti. e u veru si cunfunni cu la menti dunni non porta pena lu reatu ma u focu non s'astuta cu stu nenti e la to carni brucia nno piccatu. Fu forsi pi st'arsura mai supita o sorti disignata du distinu capaci di canciarini la vita e dari novi strati a lu caminu. Nta na trazzera fora dû paisi ti 'ncaminavi sulu a pidalia. Nun ti videvu forsi cchiù d'un misi, ma ti sintevu sempri dintra 'i mia. E st'occhi mei ca troppu ti spugghiaru nurvanu a la prisenza di ddu tantu, li sensi, tempu, nenti, s'addumanu e u cori m'abbatteva comu un scantu. Purtava un vistiteddu finu i sita e au suli traspariva li fattizzi, pareva disignata cca a matita e a facci mpriziusita di ddi trizzi. Ddi cosci tunni tunni e villutati ca tanti voti 'nsonnu accarizzai e ddi muntagni duci e arrutunnati, D'unni 'n caminu mi cci 'mmagginai. E dd'occhi ca lu cori m'arrubbanu, ddu jornu comu lama di cuteddi traseru dintra 'i mia, non si 'ncalanu e mi tagghianu l'anima e la peddi. E poi, cumpari 'i fimmina priziusa, a 'mpammu scassallatu mi passasti, dda peddi accussì fina e ciaurusa ca dintra 'a testa 'i naschi m'arrastasti. Na caminata maliziusa e lenta accumpagnava un duci cianchiari, tri navichi rutunni di menta u ciatu mi lu ficiru attassari. Pi troppu tempu fusti fantasia e chistu non pareva propriu veru, bastava sulu un pocu di pazzia pi sciogghiiri nta 'n corpu stu misteru. Na vuci dintra i mia diceva, Vacci, no vidi, sta aspittannu sulu a tia, e allura ca ti levi di sti mbacci. Cussì mi ncaminai pi la to via. Non ti pirdevu i vista e di luntanu na trazziredda i voscu e la pigghiasti. Ma prima 'e farlu ti vutaste piano cu 'n suriseddu 'n bucca e mi vaddaste. Lu core pi 'n mumentu non battiu, la stai 'nzunnannu ancora di sicuru, non è riali, no, non ci criu ca 'a sorti sta rumpennu ancu stu muru. Poi scumpariste 'n menzu a dda natura ca prufumava menu assai di tia. Mentr'io ca non videvu propriu l'ura purtavu li me passi cu valia. U cori m'abbatteva dintru o pettu e u sangu rruvuggheva nta la testa, vulevu assapurari ddu cunfettu e li me sensi eranu 'n besta. Ti visti ca 'ntrasiste 'nta 'n pagghiara e cu 'na taliata mi 'nfitasti. Dda 'nnintra sti me manu ti spugghiaru e quanti neghi avevi mi livasti. Li disideri 'n focu si 'ntrizzaru e supra la catasta di ddu fenu ciatammu prima forti e doppu pianu e ddu piccatu Pippu mi vulenu. Nun pozzu mai scurdari lu sapuri di dui capicchi duci ca vasai, l'uduri dâ to peddi, dû to puri, li carni duci e casti ca tuccai, e drugna a li biduti dî to manu ca mi signanu i carni nta la schina, mentr'iu di ngoddu a tia murevu pianu, vasannu dda cuccuzza duci e fina. E sulu ddu pagghiaru po sapiri pi quantu voti ancora cci turnammu, pi comu ni pigghiammu i to rispiri, dda peddi ca vasai pammu pi pammu. E i nostri ca n'avevunu suspettu, o forsi non vulevunu sapiri, a sira nta ddu ristaturi lettu gudevunu di l'urtimi piaciri. Ma poi, non sacciu comu e cu li visti, si sparsuru li vuci ntô paisi. Sapevi ca era l'ultima e chiancisti, e nvanu ci turnai cchiù ssai di misi. Fu forsi pi sarvari ddu tò lettu, mi scumparisti comu fussi morta, e ancora mi rividu ca t'aspettu e i finistrali chiusi di dda porta. Passaru cinquant'anni e sugnu vecchiu e l'ora di scuntari stu piccatu. C'è Cristu ca scummogghia lu cuperchiu e ti presenta i cunti du passatu. Riatu di passiuni e tradimentu cu mundu di pavari assai salatu. Picchì non sentu dintra pintimentu e rifacissi ancora stu piccatu.